Persuna t'età żgħira li jkollha self-esteem baxx jew nuqqas ta' kunfidenza fil-pubbliku, kif tista' tgħeleb din il-mistħija? Drama minn meta żgħir, minn età żgħira tgħin? U jekk tgħin, minn fejn tista' tibda? Aha, idea tajba.
Hawn domanda oħra tajba. Il-ġenituri jekk jindunaw biha di jagħmlu tajjeb li jgħinu din is-self-esteem ħafna kemm jista' jkun hemm tifħir ta' prezza dak li qed jagħmlu jekk jekk it-tfal iridu juruk xi ħaġa mm. waqqaf dik li tagħmel wara jekk ittihom li hemm ħafna ħin mant il-ġenituri jibda naħseb naħseb fl-esperjenza tiegħi ħanejdu hekk mm. hemm jgħin fis-self-esteem ta' tfal li kien turjom li huma importanti ħafna għax hekk it-tfal jekk ma tihomx importanti inti min mm. iżżiħħajt jew l-importanza sewwa. Ġifieri hemm minn età żgħira dik tgħin. Issa hemm drama, teatru, hekk ħa jgħinuhom jippreżentaw ruhom. Ġifieri dik dik nemmen fiha wkoll drama minn ta' żgħira, mhux neċessarjament għax ħajsiru atturi, imma dik li ehm, jgħinu jaħdmu ma' nies u jippreżentaw. L-istess konfidenza li jieħdu minn drama jista' anke jieħdu minn sports u hekk, ġifieri mm. mhix mhix hemm xi ħaġa ehm, kbira. Ehm, ukoll it-tfal, anke character study, it-tfal Ara, meta jikbru n-nies ma tantx jibidlu ħafna. Jekk għandek raġel ta' 23 sena li huwa hekk, ta' 65 sena ma tantx ħaj jinbidel ħafna. Sawa, imma tfal minn sena oħra jinbidlu ħafna. Ġifieri jekk għandek tfal iknejdu eh, inqas minn 14 mhm. li għandhom self-esteem baxxa ma jfissirx li ħajsiru adulti. Mm self-esteem baxxa. Tfal mm-hmm. ma tihomx hemm mill-istudju l character study, tfal jimbidlu ħafna, ġifi ma kiku forsi mux wert tifissa ħafna mm-hmm. fuq jekk inti ġenitur għandek it-tifel jew tifla naqas jistħu mhm. tijom, tijom ċans li ikunu eh, bħala ġenituri hija naturali mhm, li tinkwieta għal kull ħaġa ta' xejn, ġi ħaġa tkun tiġi t-tifel tiegħek tinkwieta, tiġi xi ħadd ieħor tgħidu li hija tiktar. Ma jkun tiegħek naturali li tinkwieta, tinkwieta għandna eh, niftakar sleepless nights fuq ċuċati, mhm. sewwa, naturali tinkwieta. Ma tfal naħseb jitħallim tu tfal jekk tittorjom l-inkuraġġiment u tfal jimitaw il-behavior li jaraw madwarhom jew mill-media li tħallihom jikkonsmaw it-tfal minn fejn jiġifieri ħafna drabi t-tfal huma riflessjoni tan-nies li qed irabbuhom. Issa jekk kull ġenitur jew kien nanniet jekk jekk il-YouTube ħajkun riflessjoni qatt ma rajt tfal jiena li il-behavior tagħhom, l-imġiba tagħhom kienet differenti ħafna mill-ġenituri. Ġenituri forsi kapaċi jaħbuha Hmm. ċertu iktar tar socialized negattivi ma tfal ma kont ma talmux. Ma jekk jekk jekk naħseb mid-dar jibda ta' il-konfidenza dik li hmm. eh, li eh, anke meta anke meta meta meta tkun qed tikkoreġihom mux iva kif mintix kapaċi. U di ċaġa narawa ta' stran millux kont il-għawant l-spizjar u kena mara bit-tifla ħdeja u tifla messita biex tkellima. Reġa tostra xi trid. Lallu tifla ta' xi sitt snin bħal speċi, ħafna nis tkellem. Reġa tostra xi trid u darboħra kien hemm rajt tifla oħra jew tifel. Mama, kemm ma naħmilix dik il-kelma. Għal dek. Jekk ma naħmilx dik il-kelma, heavy. Eh? Kemm ma smajt, il-lallu jien hekk tkun tittaqbdu dat tiflu tanqu. Illa jgħat falek vera ħastra u daw bil-fors da tfal ħajkollhom rabbu jew xell jew jitkissru jew rabbu xell ġifieri mm-hmm. ja ħastra speċi tiġilek meta meta nies ikollhom tfal meta jew kalhom tfal huma stess bħal speċi mm-hmm. imma imma kiku jien ma nipprojekku baxx ruħi jekk it-tfal ikollhom self-esteem baxxa speċjalment ikunu inqas minn 14, jekk torjom l-attenzjoni u tfaħħarhom u naħseb naħseb hemm m'hemmx xafi jekk torjom. Inti tfaħħarhom dejjem imma tfal. Jekk hemm xi ħaġa ħażina. Le le fis-sens li jekk jiġu pereżempju Naf mm. doqqu lek bieċa mużika u miex eccellenti dil-mod, għanzi hija pjuttost ħażina. ċinu, kif reazzjoni? Kważi dejjem, ta' jek l-prosa ta' t-improvja, jek kun vera, kważi ġeq ikun noħroċ il-mobile biex nifilmjom, nibatu n Anke jek kun dizastruza l-bicċa mużika? Jek kun dizastru jindunaw ma li dizastru, jgħidu li ħanġa mela.

Għaddu sissa ma jistax jilagħba, jrid iġib il-marki tal-aħħar tal-sena biex kun jista' jilgħab lill-logħba. Affarijiet żgħarek. Imma tur imma mhux imma imma. Mhux li tiddistruġġih. Imma inti ta' ċanfru tkun ovvja li ċanfira ġejja minn posta mħabba. U inti inti fir-rextar biex biex inti bnedmi meta t-reġa, l-udjenza, tipperswadihom mhm. li l-karattru vera, inti t-temnu. The secret to acting is not to act, but to be. Mhm. Ġifieri mhux qed nirrex tal jiena mdejja, imma vera qed inħoss li mdejja bi situazzjoni ħalli l-udjenza jekk jiena nemmen dak li qed inħoss, dak li nirrex, dak li nemnu l-karattru, l-udjenza m'għandix xelta ħlif li temnu wkoll. Ġifieri qed tkellem it-tfal, jekk it-tfal qed tgħidlhom għax ġabu markiżina, jew jew strat għamel naqa' fuq kemm kemm toqgħod lura. Iż-żgħar tiegħi pereżempju kull ritratt li jibgħatu tal-iskola dejjem fil-periferija, dejjem fil-kantuniera, dejjem fil dejjem fuq wara, dejjem hekk, fil-lunch ħabib xi wieħed għandu. Bħalissa ma rabtux miegħu bħal speċi hemm kellem il dak tfadak il-pressure fuqu, Natuħ l-attenzjoni aħna, bat per eżempju kellhom kellhom ilux fil-miliet kellhom kunċert u kollha skell u rrid jagħmel stand-up show waħdu. Qedlu ħanejn, nista' niktibulek, le le le kollox hu. Naqra rasu jifsa, tarri da headstrong kitbu hu, mar rehearsja, ġie lura d-dar u ġie mbikkem għax kienet iħossu konfidenti, imbagħad xi ntefagħ on stage beda jibża'. Beda jibza, kellu l-mikrofon fidejh, kol teacher dejjem tgħidu biex iżomm il-mikrofon so, għax ħadd ma kien qed jismu, jisimha u issa ġi issa għandu intriga ruħu li tleġimat oħra jagħmel dilekt u uh, jibki. Paċeġetu ħalli ħalli jgħaddi, ħalli ħalli la ta' jgħaddi, pa' speċi, u bat id-nejja nipprattikawa. Tellajt speaker minn tagħna, tellajt microphone fil-kamra tas-sodda lejtlu bħal speċi msiken il-ġirien u prattika bil-microphone biex jisma' lilu sew u domna u bil-feedback u hekk u ħdimna fek u mbagħad tellaħħa u le bil bil eh, mbagħad mara għandna l-video kien vera kien vera hekk hemm xorta issa m'għandux dik il-konfidenza viżibbli, ma kwit minnu, ma l-inqas mm-hmm. kuntent, passiġi, jekk turi ma tfallet tipanika biex ħaġa naħseb li mm-hmm. dik jieħdu l-ġenituri u forsi tippanikjom ukoll u dik naħseb l ħaġa li tista' jom tfal li jkollok pereżempju tifel jew tifla, a child, ta' xi seba' snin u tintroduċih bħala mistħi. dak mistħi, dak mm. zaqqiq, dak għazzin. Mm, mm, Jek tintroduċieħ, dik taraħ anke teachers tal-iskola, dak naqa mistħi miskin. So dak jikber jaċċetta li huwa mistħi. U vera mistħi forsi l-lum, forsi eh, sen oħra mhux ħajkun mistħi, forsi sen oħra jgħamur xi f'kakanza fis-sajf jaqta' ta' xar, jikber eh, piet, u ħajġi lek hemm eh, konfidenti paseġi. Imma jekk timbraħħom it-tfal ta' tajra, it-tfal qatt ma jkunu mod. Millu malada jinbidlu. Dik hija fatt ta' developmental psychology. Mhm. So forsi jkunu hekk u l-għada jkunu hekk. Fa illum ħobbu hekk għadha ma jħobbux hekk. Eh, forsi mhux illum għada, mhm. imma ġeneralment minn sena oħra jinbidu. Ġifi naħseb it-tfal, imma jekk jekk jekk tolhom l-imħabba li inti il-ġenituri tagħhom ta' taċċettom u tuħu gost għat-talħin magħhom. Naħseb tejn il-konferenza aktar minn min, min, mm-hmm. min drama school. Drama school tejn ukoll, ovvjament. Mm-hmm. Imma mid-dar, ma tistax eh, ma tistax inti tissubkontraktja id-dover tiegħek bħala ġenitur fuq il-nies.
Mela, tlaqna?